Улуустааҕы Айхаллан Чурапчы фестиваль иһинэн ыытыллар Чурапчы үлэ үөһүгэр видеоролигы салгыыр Болтоҕо нэһилиэгэ дьаам суолун көтүүтүгэр олорор буолан уонна улуус кииниттэн чугас буолан атын улуустары кытта сибээс кэм баар этэ. Ille гынан дойдуга болор улахан уларыылары эрдэттэн истэ-билэ олорор буоланнар, дьон өйүн-санаата бэйэҕэ чугас уларыылары саҕаны түргэнник ылыналлара. Ынчы 925 сыллаахха буолбут уон улус дьадьаҥыларын конференциятын кэнниттэн бэт кылгас кэм иһигэр партийнай инструктордар Николай Дмитриевич Кривошапкин, Сугулускай уонна Иванов Кралин Республикаҕа бастакынан Болтоҥо Хатылы сирдэригэр соргу ыам ыйыгар, Кэскил уонна Сырдык бэс ыйыгар диэн ааттаах коммуналары тэрийбиттэрэ. Ол гынан баран ити коммуналар гражданскай сэрии буолан ыһыллыбыттара. Кэлин тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сыллаахха Болтоҥоҕо Ленин аатынан тыа хаһаайыстыбатын артыала тэриллэ сылдьыбыта. Бу улууска холбоһуктааһын манныгы тэрилтэ этэ. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сыллаахха улууска нэһилиэнньэ сүөһү ахсаанын, солооһун бааһынатын көрдөрөр таблицаттан көрдөххө, билиҥҥи Болтоҕо сиригэр уопсайа нэһилиэнньэ тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ түөрт сыллаахха ахсаана тыһыынча үс сүүс аҕыс аҕыс киһи эбит. Үлэһит эр дьоно түөрт сүүс икки, үлэһит дьахтар алта үс түөрт дьон үс, сылгыта тыһыынча сүүс төбө, ынах сүөһүтэ түөрт тыһыынча аҕыс сүүс алта уон алта төбө. Солооһун бааһына аһы уон сэттэ ыала сүүрбэ биэс га баар эбит. Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ икки сыллаах ыамыйын ыйы муоһетте күнүгэр Ойуунускайга туруорсан Субуруускай алтынньыга ГУПУ боломуочунайынан Чурапчыга тахсыбыта. Ол тахсан НЭП саҥа политика туһунан нэһилиэнньэ ортотугар күүстээх өйдөтөр үлэни ыыппыта. Кини саҕалаһанын биир бастакынан төрөөбүт нэһилиэгэ олоххо киллэрэрэ. Ол курдук дууһанан сир үллэстии, тыа хаһаайыстыбата кирэдиит өҥү туттуу, ыһыыны улаатыннарыы онтон да дьаһаллар биир бастакынан биһи нэһилиэккэ түмүктэммиттэрэ. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахха туостар диэн тэриллибиттэрэ. Тыһынча тоҕус сүүс сүүрбэ тоҕус сыллаахы бастыҥ массыына таҕаыстыбата биһиэхэ тэриллибитэ. Тыһыынча тоҕус сүүс отут биир сылтан табаарысталар холбоһон холкуостар тэриллибиттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс отут икки сыллаах, сыллаахха холкуостарыы бөдөҥсүтүү түмүгэр нэһилиэк сэттэ холкуоһа холбоһон Сталин аатынан холкуос тэриллибитэ. Председатель Турни Матвей Николаевич сирдьит Сталин аатын сүгэр тыа хаһаайыстыба артыала тэрилиннэ диэн телеграмма ыытыллыбытыгар эппиэт кэлбитэ. Бу телеграмма дьону үлэҕэ өрө күүрдүбүтэ, аан бастаан маннайгы заводскай оборудованиелаах үүт собуота тутуллубута, тыһыынча тоҕус сүүс отут биэс сыллаах оскуола дьиэтэ тутулла олоххо киирбитэ, тыһыынча тоҕус сүүс отут үс сыллаахха илин эҥэргэ суох икки үһүс сүөһүгэ аналлаах хотон тутуллубута, тыһыынча тоҕус сүүс отут тоҕус сылга диэри нэһилиэк алта холкуостааҕа. Алла үүн үрэх тардыыларынан элбэх көмүстээх сир булуллан, онно көмүһү промышленнай хостооһун саҕаламмыта. Алла үүҥҥэ бириискэлэргэ таһаҕаһы таһыы сэттинньи саҥатыттан муус устарый бүтүөр диэри уһун кыһын устата буолара. Бу үлэҕэ холкуостарга сыыппара түһэрэннэр холкуос хоһуун туруу үлэһиттэрин бастыҥ ат көлөлөрүн онно тэрийэн ыыталлара. Биһи нэһилиэктэн элбэх иһэ илдьибитэ. сорохтор хастыыта эмэ сылдьыбыттара. Ол сэрии кэмигэр сырыыны айаны тулуйар дьахталлар кыргыттар эмиэ сылдьыбыттара диэн буолар. Холобур ол курдук Листикова Анна Петровна үс сыл убайын Павел Алексеевы кытта сылдьыбыта. 1902 сыллаахха Чурапчыга сэрии иэдээн эрэби сут-кураан сатыылаан атырдьа айын уон биир күнүгэр партия обкомун бүрүөтэ Чурапчы оройуонун колгостарыгар сыһыаннаах дьаһаллар тустарынан диэн Икки сүүс уон үһүс нүмердэ уурааҕа тахсыбыта. Оройонтон төрдүөн биир холкуос уол иһигэр Болтоҕо нэһилиэгин алта холкуоһуттан түөрт холкуос көһүүгэ күүс өттүнэн барбыттара. Ордук тыһыынча тоҕус сүүс түөртөн икки, түөртөн үс сыллаах быстыкка киһи хоргуйан өлүүтэ элбэх этэ. Төһө да истиини-быстыыны, өлүүнү-сүтүүнү көрүстэллэр, Куйбышев аатын холкуос булчута Николай Дмитриевич Местников Төрдүөн түөрт сыллаахха бастакы кыбаартал былаанын биэс сүүс уон сэттэ бырыһыан толорон республикаҕа аатырбыта, Саха Сосберкуонай Сэбиэтин Почетнай грамотатынан наҕараадаламмыта. Булчут Гуляев эмиэ Сухолгос былаанын үс сүүс алта уон түөрт бырыһыан толорон правительство бириэмэтин ылбыта. Бу Чурапчы Ардахая диэн Саха сирин историятыгар киирбит иэдээн охсуутугар Улуус нэһилиэги киһитин ахсаанын түөрт уон алта сыл буолан баран сиппит буоллаҕына, биһи нэһилиэк киһитин ахсаанын күн бүгүнүгэр диэри ситэринэ илик. Экономическай турук туһунан эттэххэ, оҕустарыы улахан олус улахан этэ. Уруккута Кыһыл Сиэмэ холкуос Хатылы нэһилиэгэ Кыһыл Партизан холкуоска холбоспута. Сэрии иннинэ оҕото элбээн бэһис кылаастынан испит Арыылаах оскуолата түөрт сыллаахха үөрэнэр оҕо аҕыйаҕынан сабыллыбыта. Дьэ-уот араас тутуулар читэхсийэн, өтөхтөргө кубулуйбуттара, сүөһү ас ахсаана лаппа аҕыйаабыта, кындал сорох холкуостара суох буолбуттара, кындал кэлин учаастак буолбута. Тыылга хаалбыттар да бары фронт туһугар диэн күүстээх үлэҕэ оҕолор, дьахталлар, ытык кырдьаҕастар бука бары туруммуттара. Кыргыттар тракторга үөрэнэн тракторист-конбайнер буолбуттара. Оччотооҕу хаһыаттарга холобур оҕолор улахан дьонтон итэҕэһэ суох үлэлииллэрин туһунан баар. Оччотооҕу оҕо Жевсейн Вася туһунан «Комсомол обкомун бочуотунай грамотатытынан наҕараадаламмыт үөрэнээччи Слепцов Дима туһунан. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһун сылтан саҕалаан кыра холкуостары бөлөҥсүтүү соруга туран, бастаан нэһилиэк иһинэн холбоһуктааһын барбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс биэһун сэттэ сыллаахха Болтоҥо Сталин Хатылыттан кыһыл партизан холкуостар холбоһоннор, Сувурускай аатынан бөдөҥ холкуос буолбуттара. Сувурускай сопхуос бары салаатыгар үрдүк көрдөрүүнү ситиһэрэ. Ол курдук оттооһуҥҥа уонунан сылларга сопхуос оройуон үрдүнэн бастыыр этэ. Болтоҕо отделениета оттооһуҥҥа, оройуоҥҥа куруук инники күөҥҥэ сылдьыбыта. Ити кэмҥэ сопхуос үүт-үйамын сүүс тоҕуһун биир бырыһыан, үүтү туттарыыны икки сүүс биэһун аҕыс бырыһыан, эти туттарыыны сүүс сүүрбэ түөрт бырыһыан улаатыннарбыттара. Кындалга кучча фермата оройуоҥҥа биир бастакынан ынахтан икки тыһыынча киилэ үүтү ыабыта. Сүөһүнү сайыҥҥы уотууга, күһүн эбии аһатыыга, үлэ тэрээһиннээх күүстээх этэ. Ол курдук Болтоҕор делениетыгар Сизой Николаевич Кортузов түөрт киһилээх звенота, биэс сүүс икки сүөһүттэн сүөһүнү сүүс уоннуу киилэ эбиллэрин ситиспиттэрэ. Бу уһулуччу үрдүк көрдөрүү этэ. Тыһыынча тоҕус сүүс оҕоһун түөрт сылтан тыһыынча тоҕус сүүс тоҕоһун сылга диэри сопхуоска сири оҥорууга элбэх үлэ Туолума, туой куттара сүнньүлэригэр ыытыллыбыттара. Элбэх сыллаах оту, кыһыҥҥы оруоһу ыһыыттан дэлэччи үүнүүлэр ылыллар буолбуттара. Итинтэн салгыы Болтоҕо алаастарыгар нуучча үрэҕин сүнньүгэр тыһыынча кааҕа чугаһыыр сирдэр оҥоһуллубуттара. Тоҕуһуннук сыллартан тыа хаһаайыстыбатыгар тахсыбыт уларыйыыларынан нэһилиэккэ этинэн, үүтүнэн, сирэ оҥоһуутунан дьарыктанар бааһына хаһаайыстыбалар тэриллибиттэрэ. Бэттиэмэ, өрүүнэ, дулхалаах, сулус, иһиччит, талах, эрэл, тамык, ходуһа, бараалдьын, мойуона, сирэм, байылыат, хоохоон. Билигин дойду үрдүнэн бара турар политикаҕа сөп түбэһиннэрэн, нэһилиэкпит тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыыга сөптөөх былааннаах үлэни ыытар. Маныаха ыытыллар үлэ-хамнас барыта биирдиилээн дьон-сэргэ олоҕо-дьаһаҕа тупсарыгар сүрүннэнэр. Бүгүн эһиги иннигитигэр история быыһын сэгэтэн, нэһилиэкпит туруу үлэһит дьоннорун, сиэрдээх үлэлэрин холобур оҥостоммут, Болтоҥобут бары өттүнэн кыаҕырарын, ситиһиилэнэрин туһугар биир сомоҕо буолан нэһилиэк үлэлиир-хамсыыр.